Wel Lysan, mae yna nifer o bobl yn ceisio cymharu, oherwydd falle taw dwy wraig ydyn nhw, Misus Thatcher a Theresa May, a bod hi falle yn ceisio model e o'i hunan ar Maggie Thatcher. Yeah. Fel y ti'n gweld pethau? Wel... Os na gymhariaeth? Mae'n nghof cyntaf i o Margaret Thatcher mynd yn ôl i un prynhawn ym 1969. Roedd yn ar y pryd yn aelod seneddol ac Mi roedd yna row fawr ar lawr Tir Cyffredin. Beth oedd wedi digwydd oedd, roedd yna fesur addysg pwysig, Land Star, lle o'n nhw wedi colli y prif glos. Ie. Ac mi fydde fe'n yn gwbl diystyr heb y cymal arbennig hwnnw. Yr arweinydd o blaid yr wrthblaid oedd Margaret Thatcher. A dyna lle roedd hi yn dod lawr nawr i geisio perswadio y llefarydd i roi'r ruling yn fan hynny ynglyn â'r mesur a fydde'n lladd y mesur yn gyfan gwbl. Embaras cyfansoddiadol mawr i Lafur yn, yn ddiame. Ond dyna be oedd yn neud i colli'r brides, yn, na rhywbeth wedi digwydd rhwy'n yn rhoi llythyr i'w ysgrifenyddes a wedi methu cyrraedd pan oedd y drws wedi cael ei... Ie. Methu cael ei fwy na'i law trwy'r drws yeah. rhywbeth felly. Yeah. Mae'n hen stori anadeiladol, ond boed hynny fel y bo. Dyna lle roedd hon. Yn annerch y tir, dwi'n cofio meddwl, dew, mae yna lliog. Mae ganddi bersonoliaeth ddymunol iawn. Mae'n lliawdl, Allai'r fenyw yna fod yn ysgrifennydd catre, neu oh, ysgrifennydd right. tramor rhyw ddwrnod. Yeah. Croeso ddod yn meddwl, meddwl i fyddai'n brifyn i dog. Yeah. Ond mi nath i argraff fawr a dofn yna ar y yeah. bryd. Nawr te, beth am y gymariaeth? Wel nawr, dwi'n credu bod nhw'n bobl gwahanol iawn. Dwi'n credu bod um, Thatcher yn llawer iawn mwy galluog ac yn llawer iawn mwy deallus ac yn llawer iawn mwy sensitif. i farn teyrnas y gwlad, er bod hi'n gallu bod yn ofnadw o hellid, nag yw um, Theresa May. So ti'n gofyn, beth oedd yn ni cymeriad uh, Thatcher? Beth yeah. oedd yn ni, yn ni gyrru hi mlaen? Fe ni'n gweud i thad, cof a parch am yr hynadur Roberts, oedd wedi rhedeg siop a'i rhedeg ei yn llwyddiannus iawn. Ac oedd hi'n credu y gallech chi gyda'r syniadau Fictoraidd os ydych chi'n rhedeg siop, rhedeg teyrnas. Ie. Hynny ydi, pan mae pethau'n mynd yn wael, o'ch chi'n cael gwared ar rai o'ch gwasnaethyddion. O'ch chi'n torri lawr ar eich gwariant. Ie. O'ch chi'n prynu llai ac yn y blaen. Ie. Nid yn y marn i mynd yna'r ffordd i redeg teyrnas. Na, na. Ond roedd e'n weithred o pietas, yn weithred o ymrwymiad ysbrydol bron i goffa'r hyn, yr hyn fwr. Ie. Yeah. A rwy'n ni'n parchu yn, yn hynny, er bod ni'n credu bod e'n ffordd gaeth, cyfyng ac anheg i redeg gwlad a thyrnas. Ond mae Theresa May'n wahanol iawn i hynny. Gofynnodd rwy'n iddi rhyw naw mis yn ôl, gyda pha ffigwr hanesyddol dych chi yn gysylltu'ch hunan? Gofynnodd i ateb i. Na. Elspeth y cynta. Duw e fawr.
Mae'n gweld ei hunan, ti'n gweld. A wna tipyn o ddweud.
Ydy, mae'n gweld ei hunan, fi'n credu, yn arweinydd Pryden. Fe petai Pryden yn reoli'r byd, dyddiau Drake a Raleigh. Ie, yeah, ie. Yeah. Dyddiau pan o'n i'n gallu neud fel o'n i'n dymuno efo'r lesser breeds fel oedd Kipling yn sôn amdanyn nhw. Ac mae hi'n dal i siarad â phobl Ewrop, fe petai nhw, the lesser breeds. Ie. A mae, mae gyda'i syniadau a'r cerdd hanesyddol ymerodrol. Ie. A ti'n gweld peth arall, mae pobl yn gwneud camsyniad mawr. Oedd, oedd Misus Thatcher ddim yn hapus gyda rhai pethau yn nhermau Ewrop. Yeah. Ond ar y materion megis y farchnad sengl, yeah. oedd hi'n gadarn dros y farchnad sengl. Nawr, mae Misus May, er oedd hi yn dweud blwyddyn yn ôl mor bwysig oedd y farchnad gyffredin, yeah, yeah. mor bwysig oedd y farchnad sengl, Ma- maen nhw'n gymeriadau gwahanol rhag daliad, ydyn nhw? Ond oedd buddiannau Prydain mor ganolog i feddylfryd Margaret Thatcher na fydde hi ddim yn gwneud dim byd a fydde niweidio Prydain. Yeah. Ond uh, mae'r fenyw yma'n wahanol. A dyna lle dwi'n gweld hwn yn chwit chwat iawn yng nghyswllt uh, Brexit. Pleidleisiodd miliynau o bobl o blaid Brexit. Mwyafrif o ryw filiwn a thri chwarter, mwyafrif o ryw dri a hanner, bedwar y cant. Ie, ie. Sy'n fwyafrif sylweddol pan fo chi'n meddwl faint o bobl sydd yn angenrheidiol i chi ennill etholiad neu golli etholiad. Wel, do. Ond refferendwm ymgynghorol oedd e. Ond neb wedi, ond wedi ceisio pasio yn, yn y mesur bod ei fod yn, yn orfodol. Yeah, no. Dim y fath peth na, gwrthodwyd hynny, felly ymgynghorol oedd e. Ond na ddim rheidrwydd cyfreithiol i ddilyn hynny. Ond ar, ar, ar ôl dweud hynna, mae yna lawer yna o bobl yn dweud, o, oh, cym, cym. A oedd dim rheidrwydd iddi hefyd i fod mor galed fel petai ar gwestiwn Brexit. Beth, beth sydd yn dreifio ddi ymlaen de? Mae'n codi dau gwestiwn yn y lle cyntaf. A oes rhaid i chi gario ymlaen gyda Brexit gan gofio bod Brexit yn ymgynghorol? Ffordd arall o ofyn y cwestiwn ydy, se chi'n beidio mynd yn groes i Brexit a fydd y mobs allan yn y strydoedd fory? A falle y bydden nhw. Ie. Felly mae rhaid i chi fod yn sobreiddiol iawn yn y ffordd ych chi'n mynd at y cwestiwn yna. Ond ar y llaw arall, cwestiwn ydy, pa fath o Brexit? Mi allech chi ddehongli Brexit mewn dwsin o wahanol ffyrdd. A dwi'n credu mae cymhellion mwya' y rhai oedd o blaid Brexit oedd bod nhw eisiau gwneud ffwrdd â mewnfudiad. Ie.
Se chi'n gallu setlo cwestiwn mewnfudiad a mi allen ni fwy na thebyg fod wedi defnyddio nifer o reole a fydde wedi rhoi ni mewn sefyllfa gallen ni wneud hynny. Yn barod. Yn barod. Ie.
Nithon ni ddim. Ond os mae eisiau setlo cwestiwn mewnfudiad, oedd chi, oedd ddim rhaid i chi Brexit. Nagodd.
A dydy pobl Prydain wrth bleidleisio dros Brexit ddim wedi pleidleisio dros gyflwr o fywyd sydd yn, yn salach o lawer nag oedd e. Ie. Peth arall hefyd, wyt ti'n credu beth sy'n drifio um, Mrs May ymlaen ydy cadw'r blaid Dorïedd gyda'i gilydd? O, dwi'n credu ydy. Dyna, dyna i diw mawr. Dyna'r ofn, dyna. Dyna i diw mawr i. Ac mae'n dangos, er mwyn gwneud hynny, mae'n fodlon gwneud pethau ofnadw. Pan basiwyd y cytundeb aruthrol hanesyddol yna, y Pasg, flynyddoedd lawer yn ôl, cytundeb y Pasg ynglŷn â'r Werddon, yeah. mi ddoth e â cenedlaethau a chenedlaethau o ladd a llofruddio i ben. I ben, ie. Yeah.
A diolch am hynny. Mae'r hen gasinebau yn para i raddau helaeth o hyd, ond bod nhw nawr ar dir gwahanol yeah. i dir trais.
Ond ar ôl dweud hynna, mi roedd Cynghreirio gyda'r DUP yn y marn i yn frad ar gytundeb y Pasg, a mae unrhyw un sy'n gallu gwneud hynna yn gwneud rhywbeth ofnadw. A rwy'n sicr byddai Misus Thatcher na John Major ddim wedi gwneud yr un gytundeb. Na fydden, na fydden.
Dyna ti gwahaniaeth arall, ti'n gweld. Ac am i gloi y peth nawr... A mae gyda ni nawr yr argyfwng yng Nghyswllt Gogledd Iwerddon. Ia. Mwy na thebyg o fewn dyddiau nawr, byddan nhw'n cymeryd drosodd, bydd Westminster yn cymeryd drosodd, a bydd gyda ni Llywodraeth uniongyrchol, direct rule. Wel, mae hwnna'n mynd i achosi problemau. A mae'r hyn mae'r Llywodraeth wedi wneud yn cynghreirio gyda'r DUP wedi agor y drws i'r broblem yna. Gwmws. Ac i jyst i gloi hwn, un gwahaniaeth mawr rhwng Misus Thatcher a'r Maggie May i fi, ni'n galw ddi Maggie May, cofia ni, o hyd Theresa May, ydy, oedd Misus Thatcher, ta beth o'ch chi'n meddwl amdani ddi, yn credu yn gryf mewn rheolaeth cyfraith